Олоҥхо модун эр соҕотох Орто дойду улай киинигэр киэҥ да киэҥ алаас баар үһү. Алаас тула төкүөх тыалаах, суугунуур атын чараҥнардаах, сиэдэрэй сибэккилээх, күөрэгэйдээх кырдаллаах тыата булт арааһынан күөлэ көмүс хатырыктааҕынан туолбут мүөттээх көс салгыннаах айыы киһитэ таптаан олохсуйуох дойдута эбит дьэ бу маннык кэрэ дойдуга сир сабыйа баай тойон сабыйа баай хотун диэн оҕонньордоох эмээхсин ыал буолан олорбуттара эбит үһү Кинилэр элбэх ынахтаахтара, сылгылаахтара, арай оҕолоро суох эбит, хойут хойут кэмниэ кэнэҕэс уол оҕоломмуттар дьикти оҕолоро эбит, төрөөт атаҕар ойон турбут да сыгынньаҕын таһырдьа сүүрэ турбут уонна эргиллибэтэх Бар дьон көрдөөбүт да, халлааннаан да көппүтэ, сирдээн да тимирбитэ биллибэтэх. Көрдөөн-көрдөөн күүстэрэ эстибитин кэннэ, халлааннара кытары түспүт, ол иһиттэн кыталык кыыс салгыҥҥа уйдаран, сылааһынан тыынан, кыҥкыначчы ыллаан сиргэ түспүт уонна маннык саҥалаах буолбут: Мин айыы дьаргуудаҕаммын, эһиги оҕоҕутун үрүҥ-аар тойон ыйааҕынан үөһээ дойдуга ылбыттара. Оҕоҕут орто дойдуну көмүскүүр улуу бухатыыр буолар оҥоһуулаах эбит. Оҕоҕут сотору улаатан кэлиэ, диэн баран көтөн бара турбут. Биир үтүө күн, силлиэ-хойрук оту-маһы солообут Дьиэлээхтэр көрбүттэрэ үс бастаах уксуку кыылкытын күпсүөн кэлбит. Кини олгуйс саҕа төбөлөөх, чааскы саҕа харахтаах, тимир чыллары түүлээх, кырыылаах тимир тумустаах, уһаат айаҕын саҕа айахтаах. Кини киһи маннык саҥалаах буолбут: «Мин аллараа дойду атамаана буор-бурҕалдьын тойонтон, бурҕалдьыма хотунтан төрөөбүт таас дьаантаардара буурай» диэн обо-һү бухатыырабын Эһиги уолгут модуляр соҕотох диэн улуу бухатыыр буолар оҥоһуулаах эбит, кини биһи аймаҕы орто дойдуга сылдьыбат оҥорор аналлаах эбит, ону баара кини биһиэхэ хантан төннүһүөй, тыытыһар утарсар буолбатын, биһи кинини сиэтэхпит да туппат буоллахпыт дии диэн баран көтөн күпсүйэ турбут Бүлүрүтүө күн дьиэлэрин ааннарыгар мууһа атларар курдук тыас иһиллибит от кэлэ диэн сураҕар өҥөс гыммыттара көрөр харахтарын дьүккэтэ көтүллэр тиистэрин миилэтэ күннэрэ ыйдара илэ бэйэтинэн кэлэн турар эбит кини аҕыс болос көтүт соруннаах биэс болос биэкиэр бииллээх Таал тимир куйахтаах, кураахтаах саалаах, өргөстөөх үнүүлээх, сытыы батастаах утуйа сыттахтарына, сүллэ холоруктаннар сатыылаабыт дьиэлээхтэр суойун оронноругар түспүттэрэ, көрбүттэрэ Бүлүүксү кукуулара көтөн күпсээн кэлэн оһох ураатынан моойдоох боһунуган өҥөйөн ылара эбит Байдадылар, Мөдунэл соҕотох, мин таас дьаатаардара буурай диэн абааһы бухатыырабын тоҕус тутум суохтаах туналыкаан куону кэргэн оҥостоорубун уоран илдьэ баран иһэбин Ону көрөргө-харайарга сырбыллыыр уолга наадыйдым, тиийэн кулут уол буолуон дуо? Ха-ха-ха! диэн бухатыырбытын кулүү элэ гутуммут. Хотунар соҕотоххойуй, айыы дьонун абааһыга таҕыстата сылдьыа дуо, айыы кыыһын быыһыы ыраах айаҥҥа тэринэн барбыт, онуоха ийэлээх аҕата маннык алҕаабыттар: «Хотунар соҕотох оҕобуот, саалаахтык сабынаайыхын, охтоохтон охтоойоҕун, сэрэнэ-сэрбэнэ сылдьар, өлөр-хаалар күҥҥэр үөһээ айыыларгын ыҥырар буолар. Модуйар соҕото орто дойдуттан у хотун дойдуга тиийэн кэлбит

Ол айаннаан иһэн тимир аҥы көтөллө түспүт, сытыы баһытынан түгэхтэн түөрэн ылан түҥнэри анньан түһэрбит. Онуоха абааһы уола өттүгүн охсуммутун ойон турбут да охсуһуу киэнэ омуннааҕа буолбут, орулуур отут хонук устата охсуспуттар, модун ор соҕотох абааһы уолун атахха тиэрэн суулларан түһэрбит. Буун, холохойбуун, өлөрүмэ, өһөрүмэ Таас дьаантаардара буурай, айыы дьонугар оҥорбут анньыыларгын аахтара кэллим уонна аналлаахпын Тунылкаан Куону босхолуур Дьэ, туратар ытыы соҥуу сыта канаат быатык туналыкаан куону босхолоон атыгар мэҥэйиннэрэн орто туруу дойдуларыгар айаннаабыттара ол курдук орто дойду дьоно улуу бухатыырдаммыттара эбитэ үһү Ньургун Боотун буруктууларбытын кэннэ этин этэр чалган чалыйа түөрт түһэр хабырык маста табарарын үлтүк гынан кини дьиэтин диэки бара турбут Ньургун Боотур куһан таххыбытын сэрэйэн тиийэн көрбүтэ дьиэтин аҥаара үрдүк умараммыт чаһадьа ыһыллыы-тоҕуллуу буолбут мас бөҕү сууллубут балтытын көрдөөн көрбүтэ ханна даҕаны суоҕун билэн үөһээ халлааҥҥа оролор эбит таҥаалтан көмө көрдөөн өрө ыллаан сатаатар дээһэ бооһоо дээһэ бооһоо үрдүкү айыыларым Айтары Куону ханна баарын ыйан көрүн эрэ, өл да өтөр да буолбат, үрүҥ бырыттан үрүҥ көмүс таҥастаах таҥааттан сорук баллар оллара күн эрбийэ, устан кэлэн төҥкөйөн оролон ырыаллыыр. Ааһуур аһыытын, ааһуур аһыытын, ааһай тары куону аллара дойдугу

Ньургун Боотуру көрөн соһуйуу бөҕөнү соһуйбут Абачах атын кутур кэлбит дуу дьэ-нохоо миигин кытта хаан туруулаһаргын суолбун туора турдун Айтары Куона аҕала оҕус иннэ кыматаххына кэһэтэрин курдук кэһэтиэм Платон Алексеевич Ойуунускай, дьулуруйар Ньургун Боотур, олоҥхолуур Захаров-Сарыал сэттэ саастаах, Аналас улууһа Өктөм нэһилиэгэ. Булгурдатта дьон болойо бона муҥнаатыгар, оггохсулуа дьон уойа уоҕа дьүөл, алдьархайдаах ааспыт дьон аҥаалар анараа таһаатылар, орто туруу дойду Отут биэс биир сылга Олбуһу издэн, иннинэн сэриилээххэ, иичээн эттээххэ, икки атахтаахха, иһиллэ илигинэ аҕыс иилээх-саалаах, алта киспэлээх, атааннаах мөҥүөннээх, айгыр силик биэлээх, алҕалкаан, тэтэрэлкээн аан ньыадайбы диэн Оннун ойуун, ойуун тоҕо күннээх охтон баран мастаах, уоҕун баран уулаах, уостан сүтэр уйгулаах, муҥсар суудаҕалаах, муҥутаах биэргэлээх, ортотугар дьоҕур дойду диэн оҥоһуллубута эбитэ үһү. Сиһилии кэпсээтэххэ, ситэрэн эттэххэ, эгэлгэлээн истэххэ, аҕалдьытан киирдэххэ, үс саханы Үөскэтэргэ уопутчут саҕан төрөппүттэн көрөммүт саха саһын төрүн сабыа баайа хотун икки уоллаах кыыс оҕоломмуттар уоллаах наада физтаах-уохтаах күөнэ көрчөрдөөх күн дьирбинэ бухатыыр диэн кыыстар олоҥхото күн күлүмэн күлүмэнэ бэргэн бухатыыр олоҥхоттон быһа тардыы Олоҥ хотун олоҥхо да хаһан эбитэ буолла, ханна эбитэ буолла, хайдаҕа эбитэ буолла, буолбут эбээт, адьаһыҥ былыыр-былыр. Кыраман үйэлэр кэтэхтэригэр, урукку үйэлэр тэллэхтэригэр, билиҥҥи үйэлэр уҥуордарыгар Уруккунан тойонноотоххо, күнүҥҥүнэн билгэлээтэххэ, үөһээ үрдүн мэҥэ халлаан хаһыс эрэ хаттыгаһыгар үс аҕа уун бииһэ уутуйан олорбуттар. Арай доҕоттоор, бүдүүр үтүө күн тыл тылларыгар киирсибэккэ Тыастаах-уустаах, айдааннаах-куйдааннаах араллааны тоҕутардыбыттар. Тииһэҕэр тиийэн, үрдүк мэҥэ халлаан тоҕус хаттыгаһыгар олорор үрүҥ аар тэҥ ааккаларыгар үҥсэтиибиттэр. Дьэ оннук диэбиттэрэ дьэ маннык диэбиттэр: «Биир аҕа ууһун бииһин баһылыга Сабарайдаан Нойоон ол батарыттан ааста, сүгүн олордубат буолла, оһ, уодьуганныахха, оннун булларыахха, ону эн туох дьиҥиир үҥэҕиттэн аҕыккаат, онуохтаран эһиги этиигитин ылынан тураммыт, онтон бу Сабарайдаан Нойоону орто дойдуга Түһэрин кэбиһэммит, онно олохсуохха. Онно олохсуйан орто дойду тугун биллин, онно туһунан олоҕу олордун. Манна араллааны таппакка, сыгын буолбакка олорботун. диэн саҥаран бүтэн икки ардыгар халлааннаан көппүтэ биллибэт, сирдээн тимирбитэ биллибэт. Сабарайдаан ойоон ханна барбыта биллибэккэ эмискэй сүрэҕин хааллыбыт Ол гынан ойооммут биирдэ баар буола түспүт айаһыын билбэт сиригэр одуулаан сыныйан көрбүт ээ Өйдөөн-төйдөөн, үүннүн-кэннин көрүммүтэ дуо? Дьэ, дьикти дойду мунна баарын билбэтэх эбит. Саҥа билэн, саҥа олох арыйбыт курдук сананна. Уун-уурал чуумпу олох дьэ манна баар. Үөскээбит төрүөх төннүбэт, сымыыттаммыт сымыыт сытыйбат, уолан бараммат байҕаллардаах, чүөмпэлэрдээх, элгээннэрдээх, ойон баран киирбэт күннээх. Этэн баран өрөөбөт кэҕэлээх, киэҥ нэлэмэн сыһыы тус соҕурууттан тус хоту нэлэһийэн сытар. Ол сыһыытын муҥуна сыспай силлээҕэ сырсыбыт, хонуу муҥунан хороҕор муостааҕа хорохсут. Маннык үтүөкэн дойдуга Күн күөлэһийэ оонньуур Ама ким олохсуйан баҕарбат буолуой? Онтон турар сирин сыныйан нойдеон көрбүтэ доктор тус соҕурутан тус хоту субуруйан сытар анысханнаах амрыын тыал аныйбатын диэн Сырҕан эһэ сыыллан киирэн сымартан сытарын курдук буор-туойу сырайдаах мырааннардаах. Ол мырааны үрдүнэн Тэҥкэ Лэҥкинэс хара тыатыгар күндү түүлээҕэ отун маһын арааһа, көтөрө сүүрэрэ, кыыла сүөлэ Эчи элбэҕин манна көрөн сөхпүт Ону-киэни толкуйдаабакка сэбилигин сабарайдаан ойоон эмискэ туран эрэ Сох буолан хаалбыт. Хайа баҕайыный, ханна бардаҕай? Биирдэ баар буола түспүт тохсус халлаан хаттыгыһыгар үрүҥ аар тойон иннигэр барыкыс гына түспүт. Хайа туох сыаллаах Маны тиийэн кэллиҥ, тугу толкуйдаатыҥ, тугу быһаарынныҥ, тугу ылынныҥ? Онуохаторун сабарайдаан нойон, «Суох, үрүҥ аартыгын аҕаккаан, мин, кырдьык, орто дойдуга түһэн олохсуйар буоллум» Ол мин бэйэм дьылҕам. Олохпун бэйэм оҕолорбун-урууларбын, кулут-чахар дьоннорбун илдьэ, туспа олоҕу, туспа оҕо уруулан олоруом диэн сананаммын баран эрэбин. Чэ, Этэҥҥэ буол. Этэҥҥэ олороҥҥун, олоххун салҕаа. Орто дойдуга түһэҥҥин өссө олоххун салҕыыр орто дойду киэдэ киэбитин биллибэт киэҥ нэлэмэн сыһыыларын, алаастарын, күөллэрин байҕалларын, тыаларын барытын иччилээ, алгыста түһэҥҥин отолор уонна ыралаах-тойуктаах буолаҥҥын орто дойдуга кэлбиккин биллэр туйах хатарар оһоҕос төрдө сири-дойдуну харыстыыр дуолан биир бухатыыры баар гыннар сөбүлэстиҥ доо Сабарайдан айаан Чэ, манан бүтэр эн биһи кэпсэтиибит. Эсэҥҥэ буол. Ол курдук өлөтөр буолбата. Сабарайдан айаан оҕолорун урууларын, кулуттарын чаҕардарын барыта үүннүктү холуйан суһаллык аллараа дойдуга түстэ. Иннинэн сирэйдээх, икки атахтаах урааҥхай удьуора дьэ манна олохсуйуон сөбүн бары көрөн сөхтүлэр, бары биһирээтилэр, хото күн күлүмэнэ Бэргэн бухатыыр олоҥхоттон быһа тардыы Хаһан эбитэ буолла, ханна эбитэ буолла, хайдах эбитэ буолла кыраман үйэлэр кэтэхтэригэр, урукку үйэлэр тэллэхтэригэр, билиҥҥи үйэлэр уҥуоҕурдарыгар билиҥҥинэн тайаннаатаххына уруккунан билгэлээтэххэ үрдүк үөһэ мэҥэ халлааҥҥа хахса эрэ хаттыгаһыгар ис аҕа бииһин ууһа уутун олорон эрэ биирүтүө күн тыл-тыллары киирсибэккэ этиһэн кыырсан бурайсан турбуттар тыастаах уустаах айдааннаах куйдааннаах араллааннаах Айдаантан үрүҥ аар тойон аҕакабыт тохсус халлаан хаттыгаһыттан истэн «Бэркэ» диэн сээбэҥнээн «Дьэ бу аҕабыга тиийэн кэлэр, тоох буоллубут, туох айдааныманы тоҕо тартыгыт?» Онуоха тураннар икки аҕа ууһун биистэрэ Биир аҕа уун бииһин утары көрөн тураннар маннык диэн аньдаарыйан турбуттар: «Дьэ, үрүҥ аар тэйэн аҕаккабыт, көрдөһөргүттэн нээх ааттаах ахсааннаах ватан олорорбуттан аастыбыт. Бу сабарайдаан айаан Олох сүгүннээбэккэ буолла, дьэ онон үрүҥ ааты өн аҕалкабыт. Өссө төгүл этэн тураммыт, кинини бу Орто дойду диэн сирдэригэр утааран кэбиһиэххэ. Дьэ ол гынан Орто дойдуга утааран кэбиһэллэр, кураах таһаараннар Хаһан халлааннаан көппүтэ, хаһан сирдээн тимирбитэ биллибэккэ. Сабарыйдаан ойоон сүтэххэ. Биирдэ арай доҕоор сабарыйдаан ойоон үрдүнэн Тулатын эргийэн көрбүтэ, олук дьикти тус одойдуга барбылык Сыныйан өйдөөн көрбүтэ доҕоттоор, харах улаҕата ылбат киэҥ нэлэмэн сыһыылардаах уун-уурал чуумпа олох дьэ манна баар эбит да буолар эбит. Ойон баран киирбэт күннээх Охтон баран бараммат мастардаах, эппит кэҕэтэ өрөөн быстыбат, уҥуора кэйээрэ биллибэт сыһыытынан, сыһыы муҥунан сыспай сиэллээх манна сырсыбыт, хонуутун муҥунан хороҕор муостааҕа манна хороспут. Ол гынан илин диэки аламай маҥан күн сандаара ойуурар Ол күлүмүн күнүн анныгар тус байҕал диэки аайы мэлдьэһэн кэбиспит курдук устан сундулуу сытар киэҥ ibэлээх. Ол гынан бу эдэр киһибит турар сириттэн тулатын көрүммүтэ үрдүк мырааҥ оройугар турарын билэ охсон, адьаһын диэн сэҥээрэн тулатын көрүммүтэ доҕоттоор, дьэ уолун сыыр. Ол сыыһыы соҕуруу баһыттан хоту баһыгар дылы субуруйан сытар анысханнаах тылан ыйбатын диэн, уулуу-иилии субуллубут Сырҕан эһэ сыыллан сытарын курдук буор-туой сырайдаах, мырааннардаах эбит. Онтон өйдөөн-төйдөөн көрдөххө, мыраанын үрдүннээҕи лиҥкинэс хара тыатыгар күндү түүлээҕэ барылдьа сырсар эбит. Ол гынан сыһыытын оломо чүөмпэлэригэр көмүс хатырыктааҕа халлыгырыы мөхсүбүт, талаҕын ахсын көтөрө сүүрэрэ чуктаарбыт. Маннык үчүгэй кэрэ дойдуну иннин диэки толкуйдаан көрөрүнэн суох эбээт Бачча үйэҕэ олоруох буоллахха дуу, үтүөкэн дойдуну дьэ буллаҕым буолуо, биһи киһибит уһуну-киэҥи саныы барбакка, биирдэ үрдүк мэҥэ халлааҥҥа тохсус хаттыгаһыгар үрүҥ аастарын аҕаккам мөссүөнүгэр баар буолбут дьэ, үрүҥ аартайын аҕаккаам Ааттаах ахсааннаах көрдөр күттүөннээх Дьэ мин Орто дойду диэннэригэр барары сөбүлэстим. Чахардарбын, кулуттарбын, оҕолорбун-урууларбын, сүөһүлэрбин барыларын дьаһайан илдьэрбин көҥүллээ дуу Ол курдук өр-өтөр буолбакка, күнүнэн сабарайдаан улайаан, биирдэ хомунан орто дойду үрдүгэр кэлбиттэр. Олохтоох сирдэрин оҥостоору бу сыһыы хабыллар ортотугар дьэ аарыма сэргэни бастатан туран анньыбыттар. Онтон Бу сэргэнэн тус илин диэки хайыстын диэннэр онон ааннааннар сирдээх, сүүрэ улахан аарыма тус аһыны туттубуттар. Ол тус аһыларын туттар мастарын үөһээ мыраан үрдүттэн тоҕус оҕус аһын киллэрэр сүүнэ бэрэбинэлэрэ буолан тахсыбыттар Ону ол диэбэккэ дьэ тутан бүтэрэн манан буоллун дии-дии тыырдан сиэринэн таһырдьа дьону көрөр дьылҕаннаабыт. Тусаһатын тыла кэрии Наар ороннор оҥортообутугар уҥуор олорор кии ойоҕун көртүбэт даҕаны. Бэттэх ааҕан таһыгар олорор киһи барыгыл дьиэн эрэ көстөр. Оннук сүүнэ тусааҕа дьэ олохсуйан олороннор дьэ сабырайдаан ойон барыы чакардарын оҕолорун урууларын барыларын Олохторун буллартаан аны бу сыһыытын кэрийэр. Дьэ, бултуохха, алтыахха, олоруохха, үөрүөххэ-көтүөххэ сүрдээх да үчүгэй дойду эбит. Улахан эбит. Биир сымыыт ханна сытыйбатаҕай? Биир уол барахсан ханна баран өлбөтөҕүй? Олохсуйабыт. Ол олохсуйаннар сылын да туолбакка сама ол чугаһынан ити билиэтиллэр маарыҥҥыы Мыраан үрдүнээҕи тэҥкэлин кинэс тыаттан, тайҕаттан үгүс суон аарыма мастары тоҕу соҕуһуруна состаран киллэртээн, тутан чочуйан, биир туспа улахан тусаһаны тутан кэбистилэр. Сөбүлүүллэринэн сөбүлээбэттэринэн, төһө уордан чуолҕаны күн тахса сирин диэки оҥорон сүрдээҕин диэн дьиэлэрин сырдаттылар. Дьэ бу тус аһаларын кэрийэ наара ороннууннарынан көрдөххө, хыҥалаатахытыннаатахха ол уҥуор олорор киһи дьаһын көстүбэт, бэттэх. Тусаһар тутур олорор киһи Мыыннары да буоллар кутуйахсаҕа буола көстөр. Дьэ маннык тусаһаны туттан бары чаҕардарынаан кулуттарынаан оҕолорунаан урууларынаан бары дьэ манна суулаһан олороннор эйэ дэмнээхтик аһаан-сиэн быр-бааччы олороннор арай Харайааны хотун Сабарайдаан Найан кэргэнэ эппит Оо тойонооҥ Дьэ иһим аллара өттө ыарытыйар буолла Онон арааһата дьэ бу Орто дойдуну көмүскүүр Оһоҕос төрдө, уол оҕо ананан бу орто дойдуга түһэн дьылҕаланна быһыылаах. Мин сылыктыырбынан оннук ээ. Тойоноом, сыбарайдаан. Оннук да буолаана, буолара буоллаҕа. Бу орто дойдубут иннэ-кэннэ биллибэт сиригэр Оттон биһи кэннибиттэн хаалар бу дьону дьаһайар, салайар, иилиир-саҕалыыр, көмүскүүр-харыстыыр киһим наада. Кини буоллун ээ. Ол курдук самаан сайын сатыылаан, өҥүрүк куйаас түһэн, күлүмэн көтөр тыыгынаан Хойуутук үөскүү турар кэмигэр Харайаана хотуна быыһанна, уол оҕолон үөрдэ. Үөрүү үлүгэрэ буолла, чугаһынан ырааҕынан, алаастарынан сыһыыларынан билэр-билбэт бар дьонун бааратын ол уол орто дойдуга ананан төрөөн кэлбитинэн үөрүн-көтүн, уруу-аймах ыаҕын тохутарта. Дьэ манна буолла күрэх арааһа. Бастыҥтан бастыҥ Мэндэлэр, кылыыһыттар, хапсаҕайдьыттар, куобахчыттар, ыстаҥаһыттар Чулуулартан чулуулара мунна кэлэн күөн көрсөн былдьастылар, амтаннаах аһынан күндүлэнэн аһаатылар. Ыалдьыт хоноһо барыта сылдьан, дьэ, оҕону көрбөккө, дьэ, бу алгыстаах ананан төрөөн орто дьиэ кэлбит уол оҕону көрбөтөх киһи суох буолла. Ол курдук бары тойонноотулар. Ол тойоннооннор маннык диэн ыраланнылар. Дьэ, кырдьык даҕаны саһыгыраан күлэн, күнүнэн буолбакка, кэминэн улаатан иһиэр, дьэ, биһиги дурдаххахха киһибит буолсун. Кырдьык оннук буолла. Онон бу оҕобутугар, дьэ, ийэтэ уонна аҕата туох диэн көрүүлэнэҥҥит аат биэрэн эрэҕитий? Онуоха Харайана хотун «Онтон биһиги баҕа санаабытынан дьэ бу күлүмэн сатыылаан түһэн турар кэмигэр бу үлүгэр куйааска оҕобутун күн күлүмэнэ күлүмүн бэргэн диэн ааттаатыбыт. Оо дьэ сөрүү сөпкө ааттаабыккыт. Дьэ ол кэннэ улуу тунах ыһыаҕын ыһан бүтэн урууларын-мааныларын барыларын чаҕылдарын хотуттарынан атаартаран уолбутун көрүү-истии манан тохтоото аны олохторун оҥостууга туруннулар өр-өтөр буолбата Уолбут биир ханаат биирдэнэн, икки ханаат иккилэнэн, үс ханаат үстэнэн. Көрүөхтэн кыыс кэрэ дьүһүннээх, тулуу эттээх буолсу, бухатыыр саарына көрүҥтүнэн иһик уол оҕото улаатан истэ. Дьэ, буут этэ буолан, сис этэ ситэн, уҥуохтара кытаатыннар, былчыҥнара күүрэннэр, дараҕар саннаах, дьэ, балтараа саһаан үрдүктээх уол оҕото буолан турда. Оту-маһы тоҕута тардан көрөр буолла, ардыга чаҕардары дьээбэлээн көрөр буолла, атаҕастыыр да буолла, утатар соҥотор да буолла Ону көрөн ийэлээх аҕата дьэ кэлэн эрэ бэттэх диэн уолларынан көрдүлэр. Диэн уон аҕас сааска дылы дьэ буутуҥ этэ буоһан сиһиҥ этэ сүтэн дьэ сөп буоллуҥ. Аны мантан инньэ олоххун соҕотоҕун уһун. Манна эйигин күн бүгүн атын алааска, атын сыһыыга туһунан олохтуубут диэн сабарайдаан Найан бүтэһик тылын итэҕэллээхтик эттэ Былырыыҥкы дьыл мындаатыгар урукку дьыл уорҕатыгар ааспыт дьыл эҥээригэр аҕыс иилээх саҕалаах ааныйа дойдутун алтан туола хонуутун улахан аҕа ууһуттан төрүттээх эдьиэн Айыы сиэнэ Күндүһүбүй дьонуттан үөскээбит көҕөрүллэ баай тойон аҕалаах көҕөрүмэ баай хотун ийэлээх дьэргэлгэн кутаа уот сырыылаах тэмэлгэн элэмэс аттаах аатым барыа диэн араҥах маһы атыллаабатах сураҕым суураллыа диэн суул дүлүҥү уҥуордаабатах Үс хонуктааҕы үүт тумара хараһаҕа үктэммит суола көстүбэт чуумпууну долгуппат чэмириллэ чээчик арҕаа халлаан алын өттүн диэки айаннатан түһэн иһэн өҕүрүмэр кунан муоһун курдук өйөлөһөн үөскээбит үтүө убайыгар өттү колуйаҕа балыктаан багдалыйа турарыгар батыгыратан тиийэн үүт көлүйэтигэр киирэн ыраас дьэҥкэ күөмэйинэн ыллаансыйан баарта үһү

Быдан быраастым Онуоха убайа киһи улуу дьаалы бэйэлээх кырдьыга эттиҥ диэн кынчайан көрбөтө хаалары тылластыҥ диэн хайыһан көрбөтө балта да киһи маргыһа барбата аҕыс салаалаах аан чаҕылҕан кымньыыннан ат сылгытын солуур этинэн соруйан кэбистэ, ыраас буортан ыстаннаран истэ, очуос буортан ойутан киирэн барда. Тимир дьигискэн атаҕынан тиҥилэхтээн кэбиспитигэр тыымпы күөлсэҕэни тырытык тээдэ көлүйэ күөлсэҕэни көҥүтэ тэбистэрдэ. Сымара таастар сылаан хайдыы сыҕарыҥнастылар, күрбэ таастар көрөөттө-көрөөттө көтөҕүлүннүлэр. Сир уола сиргэ киирдэ, силлиэ боллуо буолла, халлаан уола халлааҥҥа таҕыста, хаптас ньөкөс гынна, көтөр кынаттаах, чычып-чыычаах дайан көтөр суола соҕурууннан буолла, бэтэрээ хайалар миҥирииргэ дылы гыннылар, анараа хайалар айаатыырга дылы гыннылар

Обот Соллоҥ уолаттара уруйдаан-чуохайдаан эккирэттилэр, иһиирэн-халлаан илгис мэлигэй кыргыттара иэхэйдээн-чуохайдаан иннигэр-кэннигэр илэ сүүрдүлэр, сут кыыһа солуурданан баран тилир ойдо, хахсык кыыһа хамыйахтанан баран халыр ойдо, алларааннан хара симиэт буолан атарбалаһа ойдулар, аллараа дойду тан өлүү дириҥ аартыга өҥөйөн көһүннэ Саллар чаҕылҕан тапсалыйда, сүллэр этиҥньиргийдэ, тобурахтаах ардах туруору түстэ, ол кэннэ утаакыы буолбакка өлүү болдьохтоох үтүгэн төрүөттээх атыыр оҕуһу көлүйбүт абааһы уола айаннаан иһэр эбит, кини киһи обургу, киҥир-хаҥыр ырыалаах буолла

диэбитинэн, айаннатан истэҕинэ абааһыла буола охсутаах айбакка иһинэрин үтүө дьахтар сирэ үчүгэй бэрдэ диэн айаннатан иһэрин түбэһэ биэрээт, чинэриһи түһээт оҕус моонньо оҕуругар туһаайарын кытта уһун торбоба таһынан охсон саайбыта. Түүлээх хааһах саҕа төбө төкүнүс гынан хаалла көҥдөй көхсө күөһэлис гынан сууллунна. Онуоха биһиги киибит маннык диэн ырыалаах буолла.

Тааларын алыы хонуулаах, талбанарын талахтаах, ыллыыр-ымыы чыычаахтаах ырыаһытыллам дьонноох Таатта эбэ хотуҥҥа талбааланан үөскээбит ойуун уһал дьуора, ойуунускай оҕочоос, суоһурханан олорон сурдурҕаччы суруйбут Дьолуо маҥан халлаан дьураатыгар тура төрүөбүт Дьулусхан субуйа сүүрүк дьураа хараттаах Дьулуруйар Ньургун Боотур диэн саас үйэтэ харах саха хаан аймаҕар кэнчиэри чатыгар кэрэ кэпсээн буолар отут суоллун хоттон оҥоһуллубут олоҥхо. Ноо! Олоҥхолоон оонньор оллааннаан олорон эрэн олоҥхо номо оҥостон аан эдэрдэ айыллыбытын алтан араҕас далбардаммытын Төлөкөөн ойу курдук дьэргэчитэн түстэҕинэ, эриэкэстик этэн тыынан киирдэҕинэ, мунаар-мунаар көрбүт урааҥхай саха барахсан нохтоллоох тойон сүрэҕэ долгуйан «ноо» диирэ эбитэ үһү. «ноо» Алдьархайдаах аспыт дьылым аҕаа. Буларга быдьат. Олоҕун Былыргы былдьаһыктаах дьылым буларыйар быраван мындаатыгар, урукку охсуһуулаах дьылым уларыйар улаҕаат таһаатыгар, алдьархайдаах ааспыт дьылым аҥаарыйан аннараа таһаатыгар. Ол-бу улус орто туруу дойдуга отут биэс биис ууга, ол-бу улуус диэн иннинэн сирийдээххэ, иичээн эттээххэ,

Былырыгы дьыл мындаатыгар урукку дьыл уорҕатыгар ааспыт дьыл эҥээригэр аҕыс иилээх-саҕалаах аан ийэ дойдутун алтан туона хонуутун улахан аҕа ууһуттан төрүттээх эдьиийин айыы-сиэнэ күн-дьөһүгэй дьонуттан үөскээбит көҕөрүлэ бай хотойон аҕалаах көҕөрүмэ бай хотун ийэлээх дьэргэлгэн кутаа уот сырыылаах тэмэлгэн элэбэ саттаах үүт тумара кыраһаҕа үктэ мин суола көстүбэт чуумпууну долгуппат чэмэриллэ чээчик үтүө байгар өттүк улуйаҕа үүт көлүөтүгэр киирэн ыраас дьэҥкэ күөмэйинэн ыллаансыйан барта үһү Суллурҕаннаах содуомнаах соҕуруу халлаан алын өттүгэр албастаах таһаатыгар көтөр кынаттаах биигэ үс төгүл сымыыт баттаан үөрдээн тиийэр сиригэр Кыстык угун саакы тыастар кыыннаах дьиэлээх, гарааскалаах уктаах кыырыктаах үҥүүтүн таҥнары тайахтан үҥүөскээбит кыыс бүлгүдэй бухатыыр диэн баар.

Онуоха убайа киһи улуу дьаалы бэйэлээх кырдьыгаттыҥ диэн кынчайан көрбөтө, хаалары тылластыҥ диэн хайыһан да көрбөтө, балта да киһи маргыһа барбата, аҕыс салаалаах аан чаҕылҕан кымньыынан ат сылгытын солуур этинэн соруйан кэбистэ.

Сир уола сиргэ киирдэ, силлиэ боллоо буолла, халлаан уола халлааҥҥа таҕыста, хаптас ньыгыс гынна, көтөр кынаттаах, чычыкчыы чаах дойон көтөр суола соҕурууннан буолла. Бэтэрээ хайалары миҥирииргэ дылы гыннылар, анараа хайалары айаатыырга дылы гыннылар.

Обом-соллоҥ уолаттар уруйдаан айхаллаан эккирэттилэр. Иһиирэр халлаан илбис мэнирэй кыргыттара иэхайдаан-дьуохайдаан иннигэр-кэннигэр сүүрдүлэр. Сут кыыһа солуурданан баран тилир ойдо, хахсык кыыһа хамыйахтанан баран халыр ойдо. Алларааннан хара симиэт буолан атарбалаһойдулар. Аллараа дойдуттан өлүү дириҥ аартыга өҥөйөн көһүннэ. Саллары чаҕылҕан тахсалыйда, сүллэр этиҥ ньиргийдэ, тобурахтаах ардах туруору түстэ. Ол кэннэ утаа кыым буолбакка өлүү болдьохтоох үтүгэн төрүөттээх атыыр оҕуһу көлүйбүт абааһы уола айаннаан иһэр эбит. Кини киһи оборугу киҥир-хаҥыр ырыалаах буолла.

Дьиэбитинэн айаннатан истэҕинэ, абааһы-уола буолуохсут, аахайбакка иһэн эрэн үтүө дьахтар сирэ үчүгэйэ бэрдэ диэн айаннатан иһэрин түбэһэ биэрээт, чинэрийэ түһээт оҕус моонньо оҕуругар туһаайарын кытта уһун турбаба таһынан охсон саайбыта. Түүлээх хаахах саҕа төбө түкүнүс гынан хаалла, көҥдөй көхсө күөһэлис гынан суулунна. Онуоха биһиги киһибит маннык диэн ырыалаах буолла.